Ko te wairua te tuatoru. Ko te hika inoihia e tētehi o rātou mema kaumātua e Henare Rāhiri, nā mehemea ka pēhea. Nā ka te hika mōtinihia e Rēnata, nā kia tukua iho e Rairua ki raro, kia purua atu ko Ngāti Kahu ko te wairua ki runga. Ana kia kimetia ai te take nui atu nā te kore marae. Ka pai rawa ōku whakaaro ki te kāwanatanga i kōkiri nei te pire. Kua ea ngā mahi nui a ngā tāngata i whai kia. Kia puāwai ngā ngā hīkatanga mai anō i ō tātou tūpuna tāna i kia tātou. Ōku nei whakaaro, a tokomaha tonu mātou kia noho te kaupapa o te ture hingaika ki te kupu i taunahangia mai ai e ngā mātua tīpuna. Mai i te moana o Tauranga ki Pūwhenua, mai i Maketū ki Tongariro ki te tuawhenua, he hīnga kai moana hoki nō ngā mātua tīpuna kua huri. Tae mai ki tēnei rā, kia mau pērā tonu ki te taha ki te ture e whakahaeretia nei. Ko te tūmanako ināianei kia Kia tika tā tātau haere tā te iwi Māori i tēnei taonga kua homai ki a tātau. Kia ata whakaaro iho rātau i ngā huatanga e pā ana ki a tātau te iwi Māori. He tiki atu o ngā tūmanako ki ō mātau hoa ki ngā moutere, ki Mōtītī. Kia kaua hei tūkinohia, kia mātua haere mai, kia kitea i a mātou, kōrero ratahi ai, otirā, kua kōkiritia, kua kōrerotia ēnei take, nō reira, kia uru mai hoki ki te ture mana o te hīnga ika i te ākau o te motu. Whakawhiti te rere ki ōna tahuna.

Āwangawanga kei roto i a tātou i te hunga Māori. Anake te aroha mai rātou ki a mātou. Ā, i runga anō hoki i te āhuatanga o ā tātou reo, tikanga anō hoki. Ana ko tēnā te mea nui hei pupuri mā tātou.
Painga anō kai roto i ngā āhuatanga ā O nāianei, i haria mai nei o tātou hoa Pākehā, painga anō kai roto. Ā, ā, ā piti atu ki tērā o ngā tikanga o tātou mātua, o tātou tūpuna. Kai reira katoa aua rongoā, mō te tinana, ā, mō te he ngākau, me te wairua tangata. Te koroua nei, I runga i tana manaaki ki tana iwi Māori, ko te kiri ana hei mā, ko ro toi Māori motuhake. Ka, ka āwhina i a mātou. Wiremu nuku kia koe korua ko toku. Taku kuia ki a Arapera, kai te tuku atu nga mihi nui. Ka huapauri ano ahau i, na te mea kai te mohio au kai hea te iwi i tenei wa, ko kite ratou i nga he nunui rawa atu o roto i te tari ora. He, he tika rawa atu tera kaupapa, engari ki toku tiro, kai te whakatika haere, ahakoa te iti, kai te whakatika haere enei raruraru i etahi wahanga o te tari hauora.

Mehemea ka hikitia e ngā kaunihera ko te tangata ki runga i a ratau, ko rātou ki raro, ka taea. Kai tō māhorahora kia rō poipoi i ōu uri whakaheke i runga i ō tūranga matua e. Tuku atu ngā tītī mātangitangi te toro a mātawotamo kia topa ki Waikare iti ki Waikare tā heke, heke, neke ki te mānuka tūtahi, te mauria o taku waka, a mātā, tū a.
Kahua nei ko te, nā, nā Te Atairangi Kaahu tērā i, i, i, i whakatakoto ki mua i ngā iwi katoa. Nā, ko tērā āhuatanga, ko tērā mana kei te haere tonu ki tana tama a Tūheitia. Uh, he rawe te, te whakarongo ki ngā iwi, ki te iwi Māori e, e, e, e whakakōtahitia nei ki raro te, te kingitanga. Pū te 21 o ngā tau. Mai anō i te rā wā, ka hoki rā ngā mahara ki a, ki a, ki tō mātou kaumātua hoki, ki a Te Hokorua, ā, ahakoa ko mēnā te iwi ki te pō, me hoki anō ngā mahara ki tō mātou kaumātua i te rā wā. I tētahi kuia anō hoki ko, ko mēnā atu ki te pō, ki a Gwen Walker, me hoki anō ngā mahara ki a ia. Ko ngaro atu rā, ko mea te ki te pō, nā, tōki ngā mahara ki a rāu. Nā, ka tū nei rātou i wēnei taonga, wēnei te, hei tūnga wai, mō rātou, hei painga mō rātou, mō te hua Pākehā o Pāpāmu. Nō, tiro tonu ki a rātou ki tēnei komiti kia kaha rātou ki te whakahē. Nā Hōtana e pā ana ki a, ki a mātou, ki a Ngāpō Tiki. Ngā, ko taku ingoa ko Te Hauatarangi Tututua nō Ngāti Awa. Engari e whai wāhi mai ana au ki tēnei marae, ki a Ngāti Hangarau, i runga anō i ngā whakapapa mai a Hangarau ki a Tākirangi. Heke mai tēnei tipuna a Tākirangi i aua nuku kōpako. Tamaterā, Tākirangi, ngā moe a Hangarau, ka puta ki waho ko te whana Tuhirae, ngā whana Tuhirae, ko Hinemata, ka moe a Tāhuri, ka puta ki waho ko Parehuaki, ka moe a Parehuaki, i a Wahatoi, i heke mai anō tēnei i a Ngāti Rangitihi, i a Apatakikawa, nā Apatakikawa, whakangata te ngongoro, ā, ka heke mai ki te, ki a Wahatoi i e kōrero ake nei, ka puta ki waho ko Hineriu. Ka moe a Hinerui i a Hiku, i a Te Huki Tū, i heke mai i tēnei tipuna i a Ngai Tauwhao. Nā Te Huki Tū, ko Tahakura, nā Tahakura ka moe i a Te Nawenawe nō Ngāi Te Rangihouhiri i tuarua o roto i a Ngāti Awa. Ka puta mai ki waho ko Matauruahu. Ka moe a Matauruahu i a Rangi Rauaka. Ka puta ki waho ko Hikareia, nā Hikareia ko Tokerau, nā Tokerau, Ko Hīria, ka moe i te hāwhe kāhe nō Ngāpuhi, e he kōria. Ka puta ki waho ko Taopueru, kōria, ka puta ki waho ko Keita, ka moe i te kōti mana nō Scotland. Ka puta ki waho ko taku koroua, ko William Frederick Murray Wirihana, ka moe i taku kuia nō roto o o Tūhoe. Ka kāpiti kua ko taku māma, Parekura Wirihana, he āpekahe. A moe taku pāpā, taku pāpā me a whāngai mai ra tō Tauranga Moana, tana ingoa ko Hāmiora Tūpaea, kari tereina i te rahu. A koe nei rā te ingoa o, ngā, o te rangatira nei, o te tama a Hōri Tūpaea, te rangatira iho iho o roto i a Ngai Te Rangi. A, ko Ineo i tae mai ai ki te whakarongo ki ngā kōrero o te raupatu, a, i waenga nui i a Ngāti Hangarau, i a Ngāti Pūkenga, i a Ngāti Ranginui, i a Ngai Te Rangi, e whakatakoto atu ana i o rātou nawe ki mua te arauro o te tribunal. Nō reira, ka haere mai au ki te tautoko i tā rātou hui.